Mae lesbian pop culture yn y mainstream. O'r diwedd, a ni moyn siarad amdano fe. A pop culture yn gyffredinol. Ydyn, trwy sbectol bach cwi yn ni. Fi yw Cat Morris.
Fi yw Catrin Herbert.
A chroeso i Pob Lwc Babe! Jyst rhybudd bach i chi ar y dechrau, mae yna siawns fydd yna falle tymed bach o iaith gref yn y podlediad yma. Uh, siwr o fod achos o Cat Morris. Sos.
Helo. Helo.
Croes yn ôl i Cool Block Babe. Croes yn ôl.
Siwr ma pawb. Siwr ma pawb.
Sut i ti?
Fi'n oce. Okay.
Yeah. Ti'n oce?
Okay? Fi'n ffain.
Good. So just oedd bod ni'n eist y lawr fan hyn, o'n i jyst yn gweud, fi'n teimlo'n really fel... Oh, off. Ddim off fel... Fi just methu fel setlo, fi'n teimlo'n really fel oh, wired. Wired. Yn nag y ti, fi'n teimlo i ti, wired is normal. Os yeah. o'n ni yr un lefel o waed y ti'n teimlo nawr, bys ni fel, bys rhywun yn meddwl bod fi ar rhywbeth. Ond i ti, this is quite normal. Ti'n eitha fel placid, I would say, heddi. Fi'n meddwl dyna beth yw e, achos bod fi'n redig at like, quite a high frequency, fi'n yeah. meddwl fel arfer, pan fi fel bach yn off, neu fel, ooh, ddim, ti'n gwybod, ddim cweith i teimlo fel settled in myself, os hwnna'n oh. unrhyw sens. Yeah. Fi'n fel, Mae'n tro mwy calm. Efe achos nes i um, gofyn i ti symud nôl heddi, a mae falle mae'r positions yn teimlo bach off, falle dyna beth yw e. Na, fi'n meddwl mae'n fwy meddyliol, really, ond fi'n oh. meddwl it's manifesting physically, cos fi ddim yn fel, oh, sut fi'n gallu eistedd. Yeah, go beth ti'n meddwl. Yeah. Oedd hwnna anyway. ti... Fi, o'n i'n teimlo fel na week 3 fi'n meddwl, achos o'n i wedi symud positions hefyd, yeah. ac oedd e'n really weird. Mae'n yeah. okay, we'll get through it. Na ni. Wel, ar ôl y thrilling start yna i'r podlediad yma. Beth ydych chi fel lan i wythnos hyn? Reit, be ydw i wedi bod lan i wythnos hyn? Gwaith, obviously. Obviously. O, atho ni i Sain Fagan dros y pen wythnos. Cool.
I love Sain Fagan. A fi. Ond, minor car accident. O na.
Diolch beth mae gen i car dash cam, reported to police, by the way. Um, o'n i'n gyrru round Culfhouse Cross roundabout. Yeah, we all horrible roundabout. A o'n i'n ffain, gyrru, gyrru, gyrru, all good, as Griff Rees said, gyrru, gyrru, gyrru. A o'n i yn y left lane i mynd lawr yr M4, a yeah. oedd um, car i'r dde, ac ni fel, oh, I'm gonna go to the right, ond nath e ddim gad fi mewn, ni fel, fine, no worries, I'll stay in the left lane. Yeah. Nath car o fucking nunlle mynd i'r chwyth ohono i. So he either went through a red light on his lane and cut me off, neu undertaker fi ar roundabout where there was no lane i wneud hynna. And then he had the cheek, so nath e stop o ar slip road, so rhaid fi wedyn swerfo i foed o fe. Anyway, nath e wedyn dod lan tu ôl fi ar y slip road, flasho fi a cynllunio car fi, o'n i fel, little do you know my love, I got dash cam, so don't you worry. Reported. Oedden nhw wedi, oedden nhw wedi clipo y car? Na, dim, nath literally, nath ni ddim toucho dim oh, car, good. ond oedd e, oedd e mor allan yn unlle, o'n i mor confused, achos nes i, o'n i ddim yn gwybod oedden nhw yna, nath Sam mynd, wow, wow, wow, wow, ac o'n i fel, what, what, what, fel, cos literally, no one could, like, no one could come to the left of me, doedd dim lein i wneud yeah, hwnna. Yeah, yeah, yeah. So ni fel, fi ddim yn deall beth nath ddigwydd, cos ni'n meddwl am eiliad, oh, maybe I did something wrong. Yeah. Wedyn nes i edrych nôl ar y cameras, ni fel, oh my god, crazy. Oh. Ond nath ni gyrraedd yn saff ac yn fyw, a um, ges i sgon i ddechrau to calm the nerves. Sgon? Sgon gyda jam a menyn, sigar. Fe hwnna'n go-to ti yn Sain Ffagan? Wel, o'n i am falle cael um, pick ar y maen, achos then dydd ar ôl dydd Gwyl Dewi. Okay, good just, enough.
Yeah, o'n i just, but I just wasn't fancying it, so ges i sgon. Mm. A o'n gatho ni cerdded o gwmpas, lovely, mynd i'r castell. Really nice. Nes i anghofio fel, faint fi'n cario. E. Oedd na um, baby lambs. O, oh, wy'n bach yn prancio. Oedd, oedd un yn benodol, I think there might be something wrong with him. Oedd yn, oedd yn prancio All he was doing was prankioing. Yeah. Ti'n gwneud egni gyda fe? Oes. Oh, Cute.
isn't it Ond be, cute? be nes di?
Fi fi wasn't byth yn cofio pan ti'n gofyn fi hwn. Na. O, ethon ni, i Fr- es i i Frysta. OK, i weld Rach. I weld Rach, Rach yn byw yn Brysta. Da, da, da, da. So, nathon ni fynd i gael pasta nos Wener. Ti'n lico bach o... Daliad bach o pasta. Ydw, fi really yn.
Yeah. Fi jyst yn hoffi carbs, a mae'n really carb heavy oh, cuisine. Yeah, same. Fi'n meddwl bys yn i'n dweud, os rhaid i fi dewis fel bwyd o rhyw gwlad, yeah. Eidaleg bys yr, yeah. Delicious. Sure.
So, yeah, um, lle mae'r enw Little Hollows. Oh. Lle bach, ond... Um... Mae swnio fel pentra o... I'm pretty sure it is a pentra yn Harry Potter.

Waw. Oh yeah.
Um, so, yeah, Little Hours a um, Female Head Chef, Love to See Ah, It. Go on, gael. Peth prin yn gyffredinol, ond peth, tymo, yn, yn Bristol, mae'n eitha lot o female head Os chefs. e, yn- os mae'n fel lle ddelfrydol i Rach fel cut her teeth falle. Yeah, wel fi'n meddwl mae jyst yn lle ble ti lli... Beth yw e? You can't be what you can't see. Ie, cywir. So, so just i, i gefnogi'r freuddwyd, ni'n mynd i fwyta mewn yeah. llefydd gyda head chefs fan hyn. Cos just, ti'n modd. Ie, yeah. mae hwnna'n fel, mae'n debyg fel, yn, sa'n gwrs mae'n debyg i ti o ran, um, ni yn yr un diwylliant, but if you go, y diwydiant, but if you go, like, deeper. A diwylliant. A diwylliant, ie. Yeah.
Mewn lot o ffyrdd. Um, ond, yeah. o fewn teledu, does dim ar crews yn benodol, mm. does dim lot o fenywod. So fi'n gweithio rhag yn ar funud, a mae'r crew, we've made a conscious effort bod y crew i gyd yn menywod. Mae am endo. Yeah, yeah.
endometriosis.
Yeah, mae lot yeah. o pobl ni wedi gweithio arni trwy'r rhaglen, maen nhw fel, waw, hwn yw'r tro gyntaf wedi gweithio efo crew menywod i gyd. Yeah. A mae fel, mae jyst yn rhywbeth really prin, really. Ydy'n tebyg yeah. ar y ti, neu... Mae yna lot o fenywod yn gweithio... O flaen y sgrin fel petai, neu...? Na, fi'n meddwl, yn, ma, fi'n meddwl bod radio, mae yna lot o gynhyrchwyr benywaidd, yeah. a wedyn mae lot o'r um, sound engineers a pobl, mae nhw, lot o nhw'n ddynion, mm. ond beth sy'n digwydd yn y byd radio ar hyn o bryd yw, ni fel cynhyrchwyr a'r staff o'r tîm cynhyrchu yn hyfforddi ar yr ochr technoleg hefyd. Oh, wow. Felly, fi yn neud y sain fel arfer i'r rhaglenni yeah. fi'n gweithio arnyn nhw, just cos, just cos mae dy fi'r hyffordd y ti'n yeah. gallu. So, um, so yeah, fi'n meddwl, mae yna ma, ma, ma eitha lot o, o fenwod yn gweithio yn byd radio, yeah. bys ni'n dweud, yn, yn, o leia yn... yn Cynhyrchu, ie. Yeah, o leia yn y BBC. I suppose, yeah. yeah, mae'n debyg i ni, really, fel pan ych chi'n edrych ar y swyddfa, mae yna fwy o fenywod yn y tîm na

fi'n meddwl llai a llai nawr, yeah. mae pobl yn, yn gweld fel tech fel pethau dynion, ond yeah. on mae'n, ma e, mae it's a slow evolution. Ie, yeah, ond mae cael y cyfle i fel hyfforddi ar yr ochr yna o fewn just mm. rhan o swydd fel cynhyrchydd yn really cool. A fi'n really joio fe. Fi'n meddwl yeah. fi meddwl dyna beth fi'n hoffi am radio. Cos fi wedi yeah. gweithio'n teledu a fi wedi gweithio'n radio. Fi wedi mwynhau gwahanol bethau am y yeah. ddau. Ond gyda teledu, fel ti'n gwybod, hyd yn oed ar rhywbeth bach, still a lot of cooks. Oh my mae, god, So ti'n sôn am...
Mae blaen bod e'n prosiect yma'n really streamlined. Mm. Mae dy ti minimum, generally, be, cynhyrchydd... Is-gynhyrchydd. Is-gynhyrchydd. Cyfarwyddyd. Cyfarwyddyd. Doi berson camera, un person yeah, sign, be minimum. Yeah, yeah, yeah. So a ti... wedyn exec, production manager. Yeah. Dyna'r fel co bys ni dweud, pob yeah. tro, yeah. Ond gyda rhaglenni radio, be, cynhyrchydd yn gallu neud, os yw'r cynhyrchydd yn gallu neud y sain a popeth hefyd. Ie. Yeah. T'mo, mewn, mewn cynhyrchiad mawr, t'mo, yn ddelfrydol bydde gyda ti pobl gwahanol yn neud y yeah. jobs yma i gyd. A mae'n bwysig, mae ma angen gwaith ar yeah, pob person. Ond, ie, yeah, fi'n meddwl, gallu ti, a fi wedi rhan fwy o'r amser neud rhaglen gyda cynhyrchydd, falle ymchwilydd, os ti'n lwcus, a cyflwynydd. Ie. Yeah. That's it. Ie. Yeah. Mae lot o'r amser mae cynhyrchydd yw'r ymchwilydd ac yeah, yw popeth arall, ond ie. Yeah. Ond mm. ie, yeah, mae'n ffynnu, mi'n cofio unwaith ges i cyfarfod gwaith fan hyn, a ar ôl i fi gorffen, nes ti weid, go, mae'n faff neu rhywbeth fel yna, achos oh, byd teledu. Just fel gymaint o beth ei ystyried, a ti fel, o, ni angen edrych ar locations a stuff fel hyn, a weithiau ni'n mynd mas ar radio neu peth ar leoliad, ond llai a llai, yeah. dyddi hyn, mae'n ma beth drud i wneud, to be yeah, honest. Yeah, yeah. So, fi fel, oh my god, gymaint o bobl involved, gymaint o bobl... Os bys y ti'n dweud, o, oh, fi wedi cael syniad, fi eisiau trio rhywbeth mas, bys fe'n gofyn mynd trwy gymaint o bobl. Wel, Fi'n meddwl mae hwnna'n dibynnu lle chi'n gweithio. Ah, yeah, I suppose. Ie, ie, ie. Mae nhw'n eitha dda yn mm. gadael ni sort of, ie, yeah, dilyn pa bynnag llwybr creadigol ni moyn. Mae hwnna'n really cool. Really good. Mae hwnna'n really yeah. good.
So ar ôl y pasta, oh, nes ti'n neud unrhyw beth arall wedyn ni? Um, do, nethon ni wneud lot o gerdded. Nethon ni fynd mewn i'r dre i Fresta di Sadon, just am y tro cyntaf ar sbal. Just mm. Just to gather round a joio. Nes i ddim actually prynu dim, which was... Da iawn. Wel, nes i brynu donut a pizza. O oh, ie, yeah, mae hwnna ddim yn cyfri ddo. Fel, nes ddim pr prynu fel dillar neu rhywbeth fel na. Na, tat. so hwnna'n good. Nice, da iawn.
tat, o'n i'n meddwl ti'n siarad am tattoos o'n tat. tat, fel shit, yeah. well. Um, wythnos ma, wel, dros y pethefnos mm. nes yma, mae'n mynd i bod yn pum mlynedd ers Lockdown. Nawr am mad. Pum mlynedd? Pum mlynedd, ie. Yeah. Oh my gosh, yeah, 2020. Fi wedi bod yn gweld loads o stuff ar TikTok yn ddiweddar, um, lle mae rhywun yn fel rhannu dau llun, un llun o 2020, a wedyn dweud fel, dyma lle o'n i yn 2020, um, ac oedd e fel, I don't know, single, byw efo mam a dad, yn y job o'n i'n casau, bla bla bla. A wedyn ar ail llun y llun ohonyn nhw naw, a wedyn update ar ble ydyn nhw. Yeah. So...
Mae hwnna'n mynd i fod yn rhywbeth really fel oh, satisfying i rai pobl a really fel depressing yeah, i rai pobl eraill. Ie, mae fe. Achos nath lot, nath lot o bobl cael divorces ar ôl yeah, lockdown yeah. a stuff o hwnna. Oh my god, yeah. Achos oedd e'n amser fel mor stressful. Yeah. So, be am i ni fatha wneud ein audio version o hwn. O, oce. So...
Cer di, cer di'n okay, gyntaf. So, pum mlynedd yn ôl, mm. o'n i'n, o'n i di sefyn nôl i ti mam mm. um, gyda partner fi ar y pryd. Oedden ni wedi bod am y gilydd dau flynedd, just dos dau flynedd. So, ni wedi sefyn mewn i ti mam i safio i brynu ti. Yeah.

A ie, yeah, so ni'n byw efo mam a cariad fi. We had a great time, actually, in lockdown. Ti mam ti a cariad ti?
Yeah, it was great.
We're just baking all the time. Yeah. Um, ac o'n i'n gweithio yn Clwb Ifor Bach. O, oh, Gweithio adre.
Um, Beth oedd job ti'n clwb? O'n i'n uh, swyddog marchnata. Um, so, trio gwerthu gig tickets i gigs o ddim yn gweithio. E ddim yn digwydd ar y pryd. Um, oh ie, yeah, nhw ddim mlaen. Ie. Yeah. Um, oh, be arall yn ei wneud? Dim lot really, o'n i jyst yn, o'n i'n ffeindio fe ffynnu, chos es i trwy archive fi ar Instagram i trio cofio be o'n i'n neud, mm. a gyd o'n i'n gweld oedd um, fel pobl yn neud y pots and pans, mam di dechrau craft project, fi'n coginio a nephews fi'n dod draw pob, pob wythnos. Oh. Oedd e'n really nice, ac oedd y tywydd yn stunning, ti'n cofio? Oedd. Oedd y cyfnod really hir, it was like actually stunning. Oh my gosh. Be oedd y ti? Lle oedd y ti'n gweithio? Oedd ti tal yn bbc yn doedd? O'n i'n gweithio i'r bbc, o'n i'n gweithio i Radio Wales mm. ar y hmm. pryd, um, rhaglenni yn ystod y dydd, ond o'n i'n gweithio ar raglen o'r enw'r Phonen, um, gyda Dot Davis a Jason Hammond yn cyflwyno, a mae'r Phonen yn raglen ble fydde ti'n dewis pwnc, fel arfer doi bwnc, fel arfer un peth mwy falle difrifol neu, ti'n bod, sa'n gwybod. Um, a wedyn, falle bydde'n rhywbeth am fel, o, oh, public toilet neu dog poo neu, ti'n bod, cashless yeah. society, rhywbeth fel hwn. Um, ond...
Rhywbeth i'n really rael on y lan. Ie, ie, ie. Fel Jeremy Vine show math o beth. Ah, okay, yeah. So, So, dros nos, achos mae'r bbc, public service broadcaster, nath ni dros nos symud o, um, oh, phone in with your um, thoughts, da da da da da. Nath ni symud o hwnna immediately i rhoi atebion i bobl. So, oedd dyn ni fel Chief Medical Officer Frank Atherton ar y raglen mm. bob yn ail ddwrnod. Yn, a, gyda'r radio aros a fyna falle'n benodol, mae'r gynulleidfa'n sgiwan bach yn hun. O, oh, okay. O, oh, Cat, y pobl yn ffôn o'n mewn. Oedd e'n anodd, yeah. achos oedd Oedd, oedd lot o bobl yn gweithio o gatra, ond o'n ni ar beth o'n nhw'n galw'r broadcast critical team. O'n ni yn gwaith bob dydd. O, oedd Central Square yn thing eto? Ddim, Na, oedd e'n bodoli, ond oedd teams radio... Ddim yn draw eto. Ia, oedd y bit radio ddim yn barod eto. Ah, okay. So, So ie, oedd tîm ohonon ni, The Broadcast Critical Team, um, yn, yn gorfod mynd mewn bob dydd. O'n i ddim wedi gweithio, ond nes i ddim gweithio diwrnod. Fe roed yn ei diwrnod o waith o adre tan 2023, wow. 2022 falle. Yeah.
2022. A o'n i, o'n i yn byw yn y tŷ yma, ond nes i symud mewn y tŷ yma diwedd hydref 2019. Ah. Okay, so just cyn.
So, yeah, yeah. ddim spel hir di bod. a diwrnodau, falle trydiau cyn i'r lockdown cyntaf ddigwydd, nath rhywun o spareroom.com um, symud mewn i ystafell sbar fi. Ah. O'n i ddim yn nabod yn gilydd o gwbl. Wow. Diolch beth oedd Kate yn lush. Oh, oedd yn gael gael mas cael... Stuck am rhywun. Cos byddwn ni, ti'n mo, ti ffili cicio rhywun mas o'r tîm yn ystod oh pandemic. Unless ti'n horrible landlord, ie. Yeah. So, um, ond, ie, yeah, diolch beth oedd y weithio, oedd really dda, oedd hi fan hyn am, am spel hi, tan ei hi fel cael lle hun, a um, oedd yn gre, nath ni, tymod, mewn, obviously, sefyllfa really bizarre. Yeah. Cael amser really braf gyda'n gilydd a oedd yn really lwcus. Fi'n fi teimlo fel mae pawb di anghofio pa mor bizarre oedd e, achos nawr ni wedi mynd nôl i bywyd. I mean, fi'n dweud normal, ond mae fe'n new normal yn gymharu â cyn Covid, nag yw e? Fel... Kind of, ond ddim, mor, ddim di newid gymaint o'n i'n meddwl bydde fe wedi. Na, na fi. Oedd e teimlo fel oedd newid wedi bod immediately ar mm. ôl, ond mae hwnna wedi ffislo mas kind yeah. of thing. Ond fi, fi, pan o'n i'n eto edrych trwy'r archive, oedd fel pethau fel llun o'r um, shops ac oedd dim pasta. Yeah! O gwbl.
A wedyn fel, o'n i wedi dweud o, um, Grocery shop update too. Ges i'r loaf ola o bara yn y siop i gyd. A ma' Hunanol, just yn- hunanol. Jocan. Sorry i'r Have holl your bread. henoed yn Cowbridge oedd ddim gyda bara. Oedd e just yn mad, fel, how, what? Mae yna fel rhyw fath o collective Ie, trauma.
Amnesia wedi bod oh ble ni wedi bod fel, oh yeah, yeah, no, trauma, 100% trauma. Yeah, yeah, yeah. Chi'n edrych ar fel, fi'n routine fi yn y bore yw, fi'n codi, fi'n cael breakfast gyda'r news, fi'n gwylio BBC Breakfast. Mae Sam ddim yn deall, because she's like, how can you watch news in the morning? Because depressing. depressing. Fel, fi'n troi fe mlaen, a mae e fel, death! And she's like, oh, yeah. Dyn nhw'n pob tro. Weithiau mae'n y pethau really nice. So, pan o'n i'n gwylio nhw edrych the day, oedd nhw'n sôn am plant sy'n mynd i'r ysgol nawr nath byw trwy Covid pan yeah. nhw'n ifanc. Mae nhw just mor wahanol a tu ôl pethau. A, yeah. Well, socialising hefyd yeah. o'n nhw ddim wedi cael. Na. Yn wedi os ti'n sôn am fel, gwybod ti'n unig blentyn. Yeah. Well, fa, on, hynny o, yn ystod Covid. Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. A ti ddim yn treulio unrhyw amser gyda, gyda unrhyw un arall dy oedran di. Na.
Crazy. Crazy. Yeah. Bydd e ddiddorol achos mae gan brawd fi um, tri blant, dau bachgen, um, oedd un yn nhw'n fel fatha pimp a Max yn fatha tri trwy'r pandemig a wedyn gath nhw babi arall hefyd yn Covid yeah. a wedyn gath chwar fi merch yn Covid hefyd a nawr gyda twins ers ni. Bydd e ddiddorol i weld fel sut, pan maen nhw'n tyfu fyny, a bydden nhw'n cofio'r amser yna, neu... Ie, yeah, weird. Ie. Yeah.
Wedyn, o- obviously ofn- odd e'n ofnadwy, ond ma' 'na silver linings ynde, odd lot o bobl 'di gallu treulio loads o amser gyda'i teulu nhw, Adra, bydden nhw ddim ie. wedi o'r blaen. Ie. A ma' fe we- wel be' sy wedi newid yw y sort of hybrid working, ddim i bawb ond i lot o bobl. Mm, ie. Ma' nhw'n ca'l fel mwy o Work-life hyblygrwydd. balance, ie, lot gwell. Ond, on the flip side, nawr mae disgwyl i ti weithio pan ti'n sal, falle o adre, yeah. mewn rhai sefyll. Neu, neu ddim o disgwyl, ond bod na falle ti'n yeah. teimlo pwysau dy hun. Ie, yeah, fi'n fi gweld fy hun weithiau wneud hynna, fi yn fel, os mm. fi'n teimlo bach yn rubbish, byddwn ni just yn gweithio adre, whereas mm. before I would have just taken the day off, yeah. achos mae'r fel the thought of trio mynd yn y car a gyrru rhywle is just not possible. Mm. I know, mae yeah. fe di newid pethau, weirdly, ond... Ti'n gwybod un peth... Mm. ...oedd yn rili weird i fi? Be'? Oedd, o'n i'n sengl yym... O ie. ...yn ystod y y lockdowns a 'na gyd. O'n i 'di actually 'di rhoi lan gyda rhywun jyst cyn 'ny a sy ddim byth da. Ie oce good. Sy ddim byth da. Oce. Achos bydde hwnna 'di bod yn disaster. Ond o'n i yy kind of jyst 'di bod yn gweld ein gilydd for f- few months ond yym oedd neb 'di... 'C'os o'n i, fel o'n i'n gweud, oedd Kate 'di symud mewn a o'n ni ddim yn nabod ein gilydd... Mm. ...o'n ni ddim yn ffrindie... Mm. ...nath nath neb

Odd e'n rili wierd. A fi jyst yn cofio, beth oedd e? Unwaith o' ti'n ca'l sort of mynd am dro gyda rhywun, fi'm yn gwbo beth odd e, Sul y Mamau ne' rwbeth, o' ti'n ca'l sort of mynd am dro gyda rhywun o bellder. Fi'n cofio jyst bod gyda rhieni fi yym am dro yn y Bae, a odd- odden ni'n t'mod cymryd y lockdowns a pethau yn rili... Ie, ie. Achos well, teulu maen fi'n nhw'n gyd yn gweithio... meddygol, ie, Ie, oedd, oedd, exactly. oedd mam yn GP a dad yn gweithio mewn meddygfa hefyd, so oedd e'n Ie, really rhaid fel... iddyn nhw, Oedd e ddim ie. just fel lles i hun. Na, Oedd e'n exactly. really Ie. directly Ie. effeithio pobl eraill. So, so fi jyst yn cofio bod fel, Fi just like really tearing up achos o'n i fel... Oh, wow. Mes i methu cael... Fi'n fi yeah. mynd bach yn emotional, yeah. meddwl nôl at fe. Cos oedd e'n really fel... Bizarre, just yeah. peidio gallu rhoi cwtch i neb. Yeah. A just fel... Sa'n gwybod, just gweld, gweld eisiau hwnna yeah. loads. O'n i'n teimlo fel, achos o'n i'n lwcus bod, obviously, o'n i'n byw efo partner fi, so gen i hwnna, ond o'n i'n teimlo fel pan o'n i 'di gweld y plant am y tro gyntaf, mm. nieces and nephews fi, a just gweld nhw, yn, ie, yeah, oedd hwnna'n really weird. Anodd esbonio i blant hefyd. Ie, yeah, ydy. Oh, na. Yeah, chi methu, really. Ond fi, what I'm glad to have lost um, since Covid, yw um, online pub quizzes.
Ti'n gwybod be? Dim moyn dim. Oh my god, o'n i wedi gwneud fel chwech mewn row unwaith, a o'n i'n shite, o'n i'n literally colli pob tro, achos o'n i gyda fel pobl oedd, o'n i ddim lot yn hun na fi, but they would all like reference music from the 80s, ac o'n i just fel, guys, bit of Miley every now and then would be lush. Oedd yn rhywbeth i ddeud, ddo?
I suppose. Ta?
Yeah. Lovely. Dyna ni.
Dyna ni. Diolch byth bod Covid droso. Ie.
Yeah. A pan fi'n dweud fel Covid, fi'n meddwl y cyfnod dim y disease. Obviously, mae hwnna probably dal yeah, mas yna, siwla. Ond yay for vaccines. Yay, yay for, for vaccines. Yay for vaccines.
Fi wedi clywed pobl arall yn sôn am hwn, reit? Mm -hmm. and it seems to be everywhere ar hyn o bryd, a fi ddim yn gwybod os ti wedi dod ar draws e, ond rhywun o'r enw Mel, beth o enw i nawr, Mel Robbins fi moyn dweud, Mel Robbins, mm -hmm. gyda llyfr yma, mae'n fel kind of self-help book math o beth, o'r enw Let, Let them. them.
I preach this to Sam all the time. Fi rili in two minds am hwn. Oce, so i egluro beth yw Let Them, basically, mae'n rhyw fath o cyngor o i trio cael stad meddyliol ble os mae rhywun eisiau gwneud rhywbeth fel that might piss you off. Ie, mae, yeah, piss ti off neu gadael neu gadael ti lawr neu be bynnag. Ti jyst i fod, fod i ddweud, Gad nhw.
gad nhw. Yeah.
Let them do it. I Gad nhw agree. wneud e. Yeah.
Os dwi ddim yn mynd i, os dwi os dwi ddim yn lladd rhywun, neu yn brifo rhywun, neu, ti'n gwybod beth fi'n meddwl, fel, yeah, ond dwi ddim yn illegal, fi jyst yn meddwl, dys dim byd yn bywyd fi yn mynd i fod yn wath na be fi wedi mynd trwy yn barod. I okay. think that's why I come from it from that angle. Mm. Fi'n gweld hwnna lot gyda pa mae fi a Sam yn trafod pethau sy'n digwydd yn bywyd ni, fel os mae ffrindiau hi wedi cwmpa mas neu unrhyw beth, ni mor fel, not disassociative, ond ni mor fel, oh god, this is just something that wouldn't bother us. Mm, okay.
And yeah. that's where our let them comes from. We're like, do you know what, there's worse things in life. Yeah. Just let them. Fi'n sort of fel, sa'n gwybod ble fi'n glanio, fi ddim fel, wel, gad ydyn nhw'n wneud be bynnag. Fi fel, Fi'n deall taw'r pwrpas yw bod e'n trio helpu y person sydd yn wneud y gad nhw, so bod nhw'n yeah. fel, bod e'n rhyw fath o rhyddhad mm. a tynnu rhywbeth off dysgwyddau di. Yeah. Ond fi kind of hefyd fel, ydy hwnna jyst yn rhoi fel... Free reign free i bobl reign, i pobl i fod yn assholes.
Fel, och, na, don't, na. Like, don't let them. Maen Ond fi'n meddwl, fi meddwl peth yw yw, mae gan bobl free reign i wneud be maen nhw'n moyn, a I fi, fi mae fi os am yn siarad am hwn trwy'r amser, i fi, fi yn meddwl, mae pobl yn mynd i wneud beth maen nhw moyn wneud, no matter what, a os ti'n, ti'n kick it off neu trio dod fel lang nhw, whatever, it's not going to do anything to stop them, really. Mm. A hefyd fi jyst yn meddwl, mae pawb jyst yn byw yn, yn byd fi, yeah. pers- I, my perspective is my perspective, right? So falle mm. bys ni'n but falle bod sefyllau'n digwydd and we might have completely different perspectives on it because yeah. of the lives we've lived yr er, profiadau ni wedi cael bys, yeah. bys ni'n cael gwahanol so pwy sy'n dweud bod perspective fi'n gywir yeah. neu perspective ti'n gywir dy perspective di yw dy wirionedd di. Exactly, a dwi e ddim yr un peth ar person arall, so no. falle bys nhw ddim yn gweld y drwg yn rhywbeth bys y ti yn. Mm, yeah, I suppose.
Peth yw, fi ddim yn, fi ddim yn confrontational iawn. Fi ddim yn, fi'n really casau, uh, actually. Fi ddim yn offi cwmpa ma, fi ddim yn offi fel cael, sain fo, mm. unrhyw fath. Mae rai pobl mor hyderus yn so bod fel, a da da da da. Yeah, yeah, yeah. Right, me. Na, fi, fi ddim yn confrontational, ond fi hefyd ddim yn, I wouldn't shy away, os mae rhywbeth anodd i'w drafod, I'd rather just talk about it. Ond fi'n meddwl taw let them yw peidio wneud hynna. O, oh, ie, yeah, ie, yeah, ie.
Yeah. Efe, a just gadael e. Ond os, os, er enghraifft, os oes rhywun arall wedi dod i fi i confronto rhywbeth, yeah. I'd happily chat it through. Ond fi ddim, fi ddim yn trio confensio unrhyw un o unrhyw beth. Yeah. Ond fi, ie, yeah, mae'r let them thing, fi yn, I uniaethu with it, to be honest. Fi just yn meddwl, mae pawb jyst yn trio byw bywyd nhw i'r gorau maen nhw'n gallu. A, twa, sa'n mm. meddwl mae hmm. unrhyw un beth yn intentionally trio brifo rhywun mewn ffordd really ddifrifol, unless you are like murdering someone. Ond beth yw really difrifol? Ti'n gwybod fel... Fel, os o'n ni, os o'n ni, right,

Os chi moyn rhoi playlist, ewch Go on, rho'r official ad mas. OK, official ad yw, o'n i ddim yn gwybod beth oedd playlist, ond nath nhw ffonio fi lan, um, y Bloods Click, cos fi wedi rhoi gwaed, fi'n gwybod, what a hero. um, a nath nhw ffonio lan, a nath nhw ddweud wrtho fi, wyt ti erioed wedi ystyried rhoi platelets? A hes i, fi ddim yn gwybod beth yw platelets hwnna. Pe pasa.
O'n i'n meddwl, ie, o'n i'n meddwl, beth yw hwn? Um, Cos fi ar y bone marrow register, ond oh, dyn nhw ddim deall... God, is there anything she's not doing for the world? She's philanthropic.
um, ond hefyd, mae fe ffordd mwy a diog ti'n gallu gwneud fel rhywbeth da. Oh, Ynddo e? Wel, ti just, ti literally oh, just yn gorwedd. Gyda bone marrow, na gwen brifo? Um, Cos maen nhw'n mewn i'r asp. Mae'n dibynnu pa ffordd maen nhw'n neud e. Okay. Ond o ran platelets, ti'n... O, oh, fi just yn cofio'r bone marrow um, donation nath nhw yn My Sister's Keeper. Oh, yeah. Fi ddim yn meddwl bod e... Okay, it's not as dramatic.
Na, okay. Ac oedd, to be fair, that was a good 20 years ago, nag oedd e? Yeah, falle bod e dyn.
Gobeithio. No. Anyway, sorry. So, yeah, platelets yw, basically, um, pethau bach yn gwad ti sydd yn helpu gwad ti clot o stwff. Okay. So, pobl sydd angen lot o platelets yw pobl ble mae gwaed nhw tenhau. Mm. Um, mae 70% o platelets sy'n cael ei roi yn mynd ar pobl sy'n cael triniaeth, pobl sy'n cael triniaeth cancer. O, oh, okay. So, achos bod nhw angen, mae gwaed nhw'n tynhau achos o gwahanol um, treatments.
treatments. Pethau, yeah. So wedyn, mae hwnna'n dda. A mae fe hefyd weithiau mynd at um, babis yn y NICU um, a ambell i beth arall, ond primarily yeah. rheina. So, nath nhw dweud, o, oh, ti'n um,

Mae dy playlist di yn gallu matcho mwy o bobl, lot oh, mwy o bobl. So sy'n rhaid chi definitely cael be positive match i fel... Na, ah. mae'n gweithio mewn ffordd bach yn wahanol. Fi ddim yn gwybod all the ins and outs yeah. of it, ond um, mae, basically, mae nhw'n dweud bod platelets fi'n werthfawr iawn. Achos bod... Ond allu ti gwerthu nhw ar y black market? won't be doing that, because it's the only charitable thing fi'n neud ar y funud. Okay, so, um, fine, fine, come on, a, fi methu brag amdano fo wedyn. Fi actually'n rhoi platelets fi am a thousand pounds yeah, a pop. Yeah, yeah, yeah.
Tomorrow night, on a discount. yeah, exactly.
Ond basically, fi'n mynd mewn bob sort of mis. Fi'n gofod lawr am dwy awr a hanner. Oh, stunning.
A... Ti'n cael bici ar y diwedd?
Oh, fi'n cael bickies throughout. Fi'n gorfod yna, ti methu symud. So, basically, oh, mae fe fel rhoi gwaed. Ie, mae fel rhoi gwaed. Fan o ti, fel grapes. Nhw ddim yn actually rhoi nhw yn fy ngheg. Ond maen nhw'n nhw agor y packet, so mae'n i cheddars i fi. Ie, ond basically, maen nhw'n rhoi nodydd ynddo ti fel bod ti'n rhoi gwaed. Mae'n rhaid i ti fel cael rhyw fath o criteria hefyd. Okay. Maen nhw'n bach yn ffysi pwy sy'n gallu neud o. E. Fair enough. Um, yeah, ond wedyn, maen nhw'n jyst yn hogo ti lan fel as if bod ti'n rhoi gwaed. Mm. Maen nhw'n mynd â'r gwaed allan, maen nhw'n tynnu'r platelets allan o'r gwaed, a maen nhw'n rhoi gwaed ti'n ôl mewn. Be, gyda fel tweezers?
Joke. Joke, it's a centrifuge, right? a big peiriant, fi ddim yn gwybod.
Sorry, sure. nes i rhaid centrifuge. Big peiriant. Wel, wow.
O sori, am y woman of the people. So ti fod bod yn merch i ddoctor fan hyn? Hilarious, mae pobl yn meddwl bod hwnna'n meddwl bod fi'n gwybod unrhyw beth. fi ddim. So, anyway, ie, yeah, mae'n mynd ar gwad ti, mae fe'n cymryd y platelets allan, ti'n gweld nhw'n casglu mewn fel bag, mae'n ma ethol mail. Oh. Yeah. A wedyn mae gwaed ti'n mynd nôl mewn i ti. Um, Recycle. So ti'n colli llai o waed. Yeah. Um, heb lawn y platelets. Na fydde ti, os ti'n rhoi gwaed. So os ti'n, os maen nhw'n rhoi'r gwaed nôl yno ti, ond mm -hmm. obviously mae'r gwaed heb y platelet, yeah. so ydy jyst yn dena. Mae'n cymryd tua 48 awr i platelets adnewyddu. Maen nhw'n adnewyddu'n really gloi. Oh, wow. So ti ddim, okay. fi ddim fod i fel wneud unrhyw beth crazy. Ie. Yeah. yeah.
So paid â fel drengo, fi'n gwybod ah, sain o thengri, okay. fi ddim yn mynd i ddrengo, mhm. fi ddim yn mynd i... Nes i roi... Lesbian. I know. They saw me coming. Dim bull dry tea. Put your carabiner down.

Ie. A wedyn pan fi'n hynach, os maen nhw ddim, os maen nhw paco lan, gai cydni newydd fel the yeah. NHS. Wel, gobeithio bydd yr NHS dal o gwmpas. Oh, by God. Then.
That'll be fine. Um, fi heb roi gwaed uh, fel ti wedi, um, fel donation, mm. achos rhaid chi fod fel six months clear o tattoo, a fi byth wedi bod. Oh my gosh ie ti methu yym ma' 'da fi cwpwl bach o piercings fi mor rock and roll fi'n gwbod cwpwl o pier-... She's such a bad ass.
She's had her ear lobes pierced. A troi'n ar y top. O ie ie. Mcê?
So yy lan y top y glust. Whoa.
Lan y top ble? T'mod o le? Yym.
Put the carabiner and the... Ie ond fi'n cofio bo' fel o fi methu

be sy'n digwydd yw, mae pawb arall rhwng fi'n dechrau edrych yn iau, a fi'n dechrau edrych yn mwy wrinkly. So, so ti ddim moyn i fi ddim cael Botox for, for like reasons of like feminism i fi, a Na, good friendship, it's all about you. 100%, fi'n mynd i edrych yn fel hen, ni fi'n barod yn hun na ti, fi'n mynd i edrych yn hen a wrinkly. Awn ni efo'n gilydd?
I can't, methu, platelets. Oh, just...
Yeah, fi gael baby Botox, though. So, just achos fel... The hell is that?
So, dwi ddim yn fel, you know, when you see, like, LA people getting Botox. Na, na, cos fi'n terrified o hwnna. I just don't want to look I like I've had Botox. Bo mae gen i wrinkle fan hyn, achos fi'n ffrawn o gymaint. a mae fe'n aros yna, a mae fe'n really annoying. A fi just moyn fel gweld os mae'n neud yn y beth. If it doesn't, it doesn't. We'll get it ever again. Fair enough. Ond ie. Yeah. Laughter lines fi'n cael. Fi'n galw nhw'n laughter lines. Fi, bys fi byth yn cael rei na di wneud. Because they, they fel, maen nhw'n such fel signify bod ti wedi cael bywyd hapus. Dyna, dyna ni, fi ddim eisiau cael yeah. nhw. So... Ond y gwahaniaeth yw gyda cael botox yn y forehead a fan hyn, yw, os fi ddim yn cael e, fi jyst yn edrych fel fi wedi cael bywyd anodd. So, na na na i'r crows fi, ond ie ie ie i'r forehead. Well, it all tells a story, yn dweud. Does. Mm.
Money.
Money, then.
so dim tattoos arall cyn fy hir? Uh, Wel, o'n i actually wedi rhoi e-bost i tattoo artist yn gofyn am rhywbeth, so they never got back, oh, so falle mae chat on. Um, blode fy nen, fel bod nhw fel oh, pico. Oh, let me guess, birth flower ti a na, birth flower Sam Na, fi beth ti cael tattoo ynglyn â fel unrhyw cariadon, thank you very much. Just I never would.

tyfu anyway, that's happening regardless. Ond wedyn yeah. maen nhw'n ei llain tyfu... Gyda'i gilydd. Gyda'i gilydd, neu, neu ar wahân. Oh, hundred. Dyna beth nath ddigwydd gyda um, partner fi o'n i gyda am fel 5 mlynedd. That's mm. exactly what happened. Ac then amicable ac yn good break-up as good as they come. Achos yeah. oedd e just mor glid. Gath ni amser hyfryd am 5 mlynedd. Yeah. And it was time.
Wel, dyna'r ffordd gorau o yeah. weld e. Anyway, Absolutely. So dim tattoos i ti a Sam gyda'ch gilydd? Na.
I would love Beth. it. Although, fi wastad wedi dweud, os ni yn priodi, which I don't even know if I would, um, fi ddim yn lico gwisgo madrwy'n trwy'r amser. Right. Maen nhw'n bodro fi.
Ti'n mynd i gael... Bydde ti'n cael wedding ring tattoo? Na, dim wedding ring tattoo, ond rhyw fath o tattoo

Wel ie, fi jyst yn... Mae mor denau, Cat. I suppose.
I don't know, wyt ti'n alw fi poeni nawr. Yeah, I would. Fi ddim yn, fi ddim yn gwisgo fel gwahanol stuff. Fi'n gwisgo yr, Yr un un peth. pethau Ie, trwy'r ie, ie. pob dydd. Ie. Yeah. Byswn i hefyd yn gwisgo'r un mor drwy ond pob dydd, dim trwy'r dydd ond pob dydd, ond fi'n cael really cheapy ones, cos fi'n newid fel stael fi eitha tipyn, a maen nhw'n mynd yn, yn werdd.
O!
Fi literally fel, mae gen i fel band gwedd rhwng fan hyn erbyn diwedd y mm. dydd. Cheap. Fi'r fi gwrthwyna, bydde fi'n prynu fel, yn lle prynu lot o stwff rhatach, bydde fi'n prynu pethau fi'n meddwl sydd ddim, sydd ddim oh, yn mynd i wneud hynna.
Mynd i para. A fi'n gwisgo nhw yeah. trwy'r amser. Nice.
Yeah. Ond wedyn mae gyd yn gwisgo. Ti'n cymryd nhw off i golchi dwylo?

Ond y big news headline oedd Charli XCX a be oedd hi'n gwisgo, which is mad, achos the big news headline should be oedd hi'n fel ennill gwobrau. Ie. Ond basically...
Nes i weld bod hi wedi ennill fel pimp gwobrau neu rhywbeth. O ie, good. So oedd hi basically wedi gwisgo crys see-through du a so oedd ti'n gallu gweld um, nipples hi. Ie. A oedd rhywbeth tebyg ddigwydd llynedd gyda Sima, my fave. Do. Oedd gyda'r crack.
pan ôl hi mas.
Do. Yeah. So, o'n i'n gwrando ar podcast um, Annie Mac a Nick Grimshaw yn siarad am, achos oedd Sima um, di dod mewn yn lle Annie Mac. Right. Ac oedd hi'n sôn um, llynedd ar ôl y Brits, oedd ITV wedi um, crop o mas pen ôl hi yn pob shot a just zoom o mewn. So, ni fel, I wonder if they'll do that for Charlie X, yeah, but they can't, cos fes nhw literally just angen Zoom on to gwyneb fi. Ond nath i reference... Maen nhw'n mas. O ie, probably. Wel, nath i, nath Charlie reference yn, yn pigo lan y gwabr yn dweud, apparently ITV don't like my nipples, neu rhywbeth fel yna. Ond nath, nath si ma hefyd dweud fi oedd yn ddiddorol, so I'm just repeating her fan yeah. hyn. Ond be oedd hi'n dweud oedd, oedd Sabrina Carpenter top y benod wedi wneud perfformiad, yeah. tri chan.
And her performances are quite fel raunchy anyway. Ie, yeah, mae'n hoffi Um, Mae'n gwneud fel positions a pethau. Ie. Yeah. Yeah. A esgus rhoi.
Ie, yeah, fel fellatio, essentially. Ie, yeah, mae hwnna'n ffordd neis o roi.
Ie, yeah, so mae hi'n basically neud yr exact same thing, yeah. and it's like 10 past 8 on a Sunday neu rhywbeth fel yma. Ac oedd hi... Uh, let her.
Let... Oh my god, yeah, let her. 100% let her. Ond y broblem yw, ac o si ma'n dweud hwn, yw, oedd ITV gyda problem nipples, body part, yeah. ond ddim gyda problem

Hey, she like that. Mi o'i werddon fyd. Crac. Good crack. Um, a'r unig peth arall, good crack.
Yr unig peth arall nath ddod o'r Brits, um, nes i weld o'r socials ar ôl y ffaith, yw oedd rhywbeth fel... Simon cael y ffigur wrong, so I'm just completely making it up, but it was majority o'r pobl wedi ennill y big awards yn private school educated. Wel, dim ond yn syni fi dim. Yr award Rising Star, that's one. Most ah. pobl sydd wedi ennill y Rising Star private school educated. Mm. Last dinner party, yeah. um, Miles, Smith, nath e lle, Lenny. Yeah. Um, Sa'n cofio pa Mae um, Lola Young hefyd yn... Ydy hi'n private school? O, oh, Brit school, na gwa? Brit school. Yeah, a mae rhai pobl yn awgrymu bod hi'n trio Mm, ie, yeah, dod ar draws... Masquerade o fel bod hi ddim. Ie, ie, ie.
Ond mae ma hwnna ddiddorol hefyd, achos mae hi... Ti'n nath can hi um, Messi, mm. mae hwnna wedi blow lan ar TikTok, diolch i fel Sophia Richie, etc. Yeah. Um, mae hi nawr yn cwyno bod pobl ddim ond eisiau gwrando, pobl ddim ond eisiau hi performio Messi. A mae fel, well, Well, That's the big on. hit. Like, yeah. So nawr mae hi just yn fel, mae hi'n posh loads of stuff i fod fel, can you just listen to my other music, please? Ond I think ti'n gofod bod yn...
Yeah. Kind of, well, fair enough, Again, ond ti hefyd... ti'n bod ohono fe, but you also wrote it. Yeah, yeah. ti'n methu cwyno, oh, guys, oh, maen nhw'n really annoying, mae can fi'n rhi llwyddiannus. Yeah, like, like, come on, Fi'n rhaid come out milion nawr un can yma. Like... Ti'n gwybod pwy? Chesney Hawks. I oh. am the ah. one and only. Mae fe dal yn toro. Nath nhw rowlo Chesney Hawk mas yn yr

No lorry?
O, basically, o'n i o'n i byw yn St Hilary, os ydyn nhw'n yn gwybod e, mae'n lanes fel oh, right. cil, dim ond un cael sy'n ffisio lawr, yeah. ac oedd lorries arfer um, dilyn sat nafs nhw i fynd oh. rhywle, ac oedd arfer cymryd nhw trwy lanes neu wedyn bydden nhw'n stuck. Right. Oedden nhw literally gofod dod o'r police mas pob drwy gael y lorry mas. Yeah. So nath e fel kick off, classic, a um, nath nhw gael signs oedd yn dweud, no lorries. Ie, yeah, ti'n... Mae hwnna yn union fel sgwennu'r Gruffalo. Exactly. Yeah.
Gai just hefyd dweud i, i orffen yn y bit yma, yeah. fi actually wedi gwrando ar album cyfan Lola Young, and I think she's really good. Really? So, yeah, fi'n really lico music i. Ond oedd gen i tocyn ei weld ti, but then she rescheduled, a wedyn oedd ni methu wneud y date. So. A peth i'n dod nôl, a bydd e'n costi tair gwaith oh, yeah, yeah, yeah. wedi cael. Yeah, oedd wedi bod yn fel 20 quid fi'n meddwl. Yeah, bydd e'n tro nesaf. I know. Nes i glywed hi yn neud cover O, ar gyfer rhyw orsaf radio, yy, cover o can Arctic Monkeys, mae rhaid i fi ddweud, oedd e'n crap? Oedd e'n ofnadwy. Oh, really? Oh, na. Bydd rai pobl wedi really joio fe. Yeah. Ond o'n i'n meddwl...
Oedd e fel Radio Live fel... Lounge neu rhywbeth? O, fi mewn Serious Radio. Ie, yeah, oedd e ddim, ah, okay, ddim yn thing BBC, ond oedd e'n... Oedd e'n Weithiau mae fe'n gallu mynd yn really wrong. Oh, Yeah. Yeah, oh, ddim mewn tewn. So, mae rhaid i fi glywed hi'n neud peth arall, achos yeah. fi ddim... Ti'n meddwl, you can't write everyone off on one performance. Na, I would say gwrand ar album hi. Mae hi, pan mae'n performio'n fyw, it does stress me out, cos mae hi ddim, mae hi'n really mynd off pace gyda fe. Mae fel, nath pobl nath fynd i war Lauren Hill yn Gardydd, achos nath hi gwerthu copyright i holl back catalogue hi, mae hi methu actually performio'n un fyw. Ie, yeah, dyna Na! Dyna Dewis. Ie. Yeah. So mae hi'n performio fel, fel jazz, fel jazz renditions, lle mae hi fel... Um, improvised o'r holl beth. So mae'r band yn chwarae'r instrumental, ond mae hi fel... La, da, da, da, da, da, and it's meant to be like... I know. So, in that mad. So mae Lowly Young kind of yn neud hwnna. Mae hi'n mynd mor off-piece gyda fe, that it's like, wait, what song, what, what are we listening to? Ie, yeah, ti ddim eisiau sôn o fel yn union fel na, studio recording, cos ti angen teimlo fel bod e'n fyw a, yeah. oce, okay, mae'n bach yn wahanol. Ond weithiau, maen nhw basically yn improviso the whole thing. Yeah. A ti fel, wow, fi, fi, fi fan hyn achos fi'n hoffi caneuon ti. Ie, ie, ie.
Mae'n mynd i fi meddwl weithiau, ti'n mynd i jyst anghofio pa gan yw hwn, a maen nhw'n just fel on the spot. Funny. Rydw.
Dydd Sadwrn yma, so mae'r pod yma'n mynd mas ar dydd Gwener. Ydy. Dydd Sa... So, chi, os chi'n clywed hwn, chi ddim yn rhy hwyr, dydd Sadwrn yn y Queer Emporium, your friend and mine, Caitlin McKee, fi a Rach yn mynd, os chi oh. eisiau cwmni i ddod i weld e, dewch gyda ni. Um, mae Caitlin, um, yn rili really dalentog, a mae hi yn canu um, caneuon o Wicked. Hi a ffrind hi, ddim cofio hi, yn mynd i fod yn gwneud cyfos o Wicked um, a ni bach o sing-along a oh stuff. Oh, so, class! Byddai'n really good fun. Na i actually, na i check off Sam. Mae'n yeah, really fun. Yeah, cool. So byddai'n bydden really, bydden, mae, mae hi'n yn gantoris really, really da. So byddai'n yeah. really good fun. So, yeah. Lush, diolch.
Yeah. Well, Na i ddod i hwnna, sounds great. OK, gwych.
Dyna ni am wythnos hyn, fi'n teimlo. Dyna ni, a dyn ni di mynd round the houses fel yr arfer, ond dyna ni. So unlike us.
I know.
Diolch am rando.
Diolch am rando.
Gwch chi wythnos nesaf.
Ta-ta!